Халӗ эп Константин Иванов-Сӑвӗне каласа паратӑп. Выҫӑ транскерсем пурӑнатӑн. Питӗ аван ӗҫкӗтмен ҫывӑҫкуна, анчах тӑванӑм баян апат лекнӗ ҫӑварна ларса хырӑн тӑранмасть. Мӗнле шухӑш-шухӑшлам, эс шырарӑн, тупӑнмасть. Ӑҫта-ка син паян? Илеп ҫеҫӗ пуртӑма, чӗнӗ пире юлташа. Кайӑп юта вӑрлама, ана асӑнӑр чӑваша. Иван пичче пӳртӗнче выҫӑ ларнӑ виҫӗ кун, анкӑ-минкӗ пуҫӗнче ҫапла шухӑш пулнӑ кун. Тата пӑртаклансанах апат килсе туяп, Актамаша, ҫавӑнтах веҫрӗ кечӗ пӗр курак. Леш выҫӑскер хурах япӑхса туса тӑмарӗ, мӗн те апат тӑккине авантара пӑхмарӗ, апат килчӗ терӗ те ячӗ-илчӗ ҫавӑнтах, курак пуҫӗ петрӗ те куракпи ҫырпӑтсӑрах, ҫӳлте пелӗт кӑн-кӑвак, ура ӗҫ шурӑ юр, хирте ҫурӑль выҫ тукмак. Унӑн пурӑнӑҫ хӗн-хур, ҫӳрет тукмак кӑнтӑрла, ҫӳрет тукмак ҫерепе, вырса кӗрет ялалла ҫын хӑвалать йыттипе. Анчах апат тупӑнмасть, унӑн выҫӑ вилмелле, тукмак ӳкнӗ, хускалмасть, пӑхрӗ вилӗм кӗрнелле, пӗтерчӗ те юмахне, ватти хушрӗ сӑмахне. Ҫапла, ачам, выҫӑхсан ҫын тухача ухмаха хӑшӗ ҫиме пулмасан, тухать вара вӑл хураха. Хӑшӗ ухмах Иван пек курак ҫиет аташса, хӑшӗ сӑрӑ тукмак пек вилсех каять выҫӑхса.
Эпӗ Мишна Валерия ятлӑ виҫҫӗмӗш Б класра вӗренетӗп. Владимир Андреев Чӑваш пики калаҫать. Эпӗ пӗчӗк хӗрача, юратап тӑван яла, калаҫкалап вырасла сутсах ярӑп чӑвашла. Уман манӑн кукамит, куак манӑн кукаҫи, ку пулать ман асатте, юнашар ман асанне. Ку анне ман, ку атте, ман ӑшшӑлӑм шӗверге, пыратпӑр пӗр йышла, йышра, калаҫатпӑр чӑвашла. Ку ҫерҫи, кукӑсӑя ав курак тӑвать япа, чӑх-чӗппине кӑларать, автан авӑртса ярать. Ав кушак юпасенче вӑл тытасшӑн ҫӗр ҫине. Юратап тӑван яла, калаҫатӑп чӑвашла.
Константин Васильевич Иванов, Нарспи поэмари сыпӑк сарӑ хӗр. Ешӗл курӑк хушшинче сап-сарӑ чечек йӳсет. Аслӑ Силпи ялӗнче Нарспи ятлӑ хӗр йӳсет. Пичӗ куҫӗ пит хӳхӗм хирти сарӑ чечекпе. Икӗ куҫӗ хуп-хура, икӗ хура шӑрҫа пек. Явӑна ҫыпӑҫалта ҫивӗч вӑрҫӑ кӑтрисем. Утса-утса пынӑ чух шӑнкӑртатать тинкисем. Куҫӗсемпе пӑхнӑ чух каччӑн чӗри ҫӗкленет, ҫӳхе тути кулнӑ чух каччӑн чунӗ ҫемҫелет. Хӗвел анса ларсанах питне ҫӑвать, шӑлӑнать, вӑйӑ тухма шелкеме кӑкӑрӗ ҫине ҫакать. Шӑнкӑр-шӑнкӑр тиветне хулпуҫи урлӑ ярать, хирле пурҫӑн тутӑрне хирле ҫавӑрса ҫыхать. Вӑйсенче ун сасси кайӑк сасси евӗрлӗ. Ахӑлтатса пынӑ чух ҫирӗп ҫын кутсемелле. Вӑй саланичченех савӑнтарать сассипе, ирхи ҫӑлтӑр хыпарса йӑл-йӑл кулать тӳпере. Ирех тӑрать, тумланать, Нарспи ӗҫе тытӑнать. Эп пурҫӑнҫи пӗлетчӗ, юрла юра, терӗ тӑвать. Ӗҫелеме ларать те ҫивӗч шӑрҫа пек пулать. Ҫӳҫ хӳрелех хурҫӑ йытӑ пӗркерет те пӑртукать. Е хултӑрччӑ тытать те ҫитне тиет ҫерене. Е сак ҫинчи кушакӗ питне ҫӑва пуҫласан. Апат хатӗр хӑнашӑн алли-ури ҫӑмӑлран. Аван иртрӗ пурнӑҫ хӗрӗн ҫулӗ туличчен. Ашшӗ килне хӑтана ҫичӗ ютран киличчен. Ҫеҫ, Ҫеҫпӗл Мишши, чӑваш. Чӑваш, чӑваш, чӑваш, чӑваш.

Хуларан яла каятӑп, асатте патне мӗншӗн палӑрса тухатӑп, вырӑн ҫул ҫине сывӑ пул юмахҫӑ Атӑл, куриччен тепре. Асатте патне васкатӑп, юлӑн инҫетре. Ҫил ачи мана тытасшӑн, хӑвалать хыҫран. Асатте патне пырасшӑн тухнӑ хай ҫуран. Ҫил, ҫил сана халь сывататӑп, пар-ха алӑна асатте патне. Каятпӑр, эс те пух хона.
Эпӗ Яна Афанасьева ятлӑ иккӗмӗш Б класра вӗренетӗп. Виҫетпӗр. Виҫетпӗр, виҫетпӗр. Акаш пулса виҫетпӗр. Асла Атӑлтӑрахне ҫунатсемпе виҫетпӗр, виҫетпӗр, виҫетпӗр.